Аля Расулилля. Әссәләмү галәйкүм, газиз дин кардәшләребез. Госман ибн Гаффән, 82 яшендә Аллаһ Тәгаләнең хозурына күчкәннән соң, мөселман өммәте үзенә җитәкче халифә итеп Гали ибн Әбу Талибне сайлый. Гали, тугры дүрт халифә арасыннан иң яше булып чыга. Галинең дөньяга килүенең төгәл елы буенча галимнәр төрле фикерләргә бүленделәр. Әмма күпчелек риваятьләрдә сөекле пәйгамбәребезгә Җәбраил фәрештә беренче мәртәбә килгәндә Галигә ун яшь иде, диелә. Гали дөньяга килгәч тә, Аның әнисе Фатыйма улына Әсәд исемен бирә. Әсәд, арыслан, дигәнне аңлата. Ул вакытта әтисе Әбу Талиб сәфәрдә була. Ләкин ул кайтып җиткәч, Әсәд исемен ошатмый һәм аның исемен Гали дип үзгәртә. Галинең әтисе Әбу Талиб белән сөекле пәйгамбәребезнең әтисе Габдулла бертуган кардәшләр булып чыгалар һәм Гали белән сөекле пәйгамбәребезнең бабасы Габдулмотталиб уртак бабалары була. Кешеләр Галигә олы улы Хәсән белән бәйле Әбүл-Хәсән дип эндәштеләр. Сөекле пәйгамбәребез исә кечкенәдән Галине Әбу Тураб дип йөртте. Әбу Тураб ул Туфрак әтисе дигән сүз һәм Галигә бу эндәшү аеруча ошый иде. Моның тарихы шулайрак, бервакыт Гали кечкенә вакытта, әле малай булып, мәчет тә йоклап ятканда сөекле пәйгамбәребез килеп керә һәм аны торгызып, аның өстендәге тузанны кагырга тотына һәм Тор, Әбу Тураб, тор, тузан, туфрак әтисе, дип аңа әйтә. Галинең әтисе Әбу Талиб әнисе Фатыйма була. Сөекле пәйгамбәребезгә сигез яшь булганда, аның бабасы Габдулмутталиб вафат булгач, Әбу Талиб әтисе, Фатыйма әнисе урынына калалар. Шулай итеп, сөекле пәйгамбәребезнең егерме елга якын гомере Галинең әти-әнисендә үтә. Ул алардан күпме мәхәббәт, Күпме наз, күпме изгелек күрә. Аллаһының хикмәте белән, еллар үтеп, Әбу Талибның матди хәле кискенләшкәч, сөекле пәйгамбәребез Галине үз өенә яшәргә ала. Шулай итеп, пәйгамбәребезнең яшьлеге Галинең әти-әнисендә, Галинең балачагы сөекле пәйгамбәребезнең өендә үтә. Шуңа күрә пәйгамбәребез һәм Гали арасында Зур дуслык һәм мәхәббәт урнаша. Галинең төс-кыяфәтенә килгәндә, тарих галиме Ибн Габделбәр язганча, ул урта буйлы, уртача гәүдәле, зур һәм кара күзле, йөзе бик күркәм тулы ай кебек балкып торган. Ул киң җилкәле, тәне тыгыз булган, баш түбәсе бераз пеләшләнеп, чәчләре арттан күренеп торган. Аның холкына килгәндә, ул салкын карашы үзенең батыр йөрәге белән аерылып торган. Хатын-кызлар арасыннан беренче булып ислам динен Хәдичә, ирләрдән Әбүбәкер, балалар арасыннан Гали кабул итте. Еш кына сөекле пәйгамбәребез Галине ияртеп Мәккә читендәге мәгарәгә китеп, алар анда көннәр буе намазлар укыганнар. Гали үзе кечкенәдән укырга һәм язарга өйрәнә. Әйтергә кирәк, җиденче гасыр өчен бу зур казаныш санала. Ул һәрвакыт Пәйгамбәребез янәшәсендә булып, аннан бик күп файдалы гыйлемнәр үзләштерә. Яшьтән иман, Коръән тәрбиясен ала. Сөекле Пәйгамбәребез дә үзенең сәхабәләренә бик күп игътибар биреп, Аларның күңелләрен, әдәп-әхлакларын, тормышларын пакъларга тырыша. Булачак дүртенче хәлифә Гали дә шушы мәдрәсәдә тәрбия алып чыга. Сөекле пәйгамбәребезнең күз карасы, йөрәк пәрәсе булган яраткан кызы Фатыйманың кияүгә чыгу көннәре дә җитә. Галине туганнары кыстый-кыстый көч-хәл белән пәйгамбәребезнең өенә җибәрәләр. Гали, оялуыннан нишләргә дә белмичә, аның өенә килеп керә. Сөекле пәйгамбәребез, Гали, син нишләп йөрисең, берәр соравың бармы, дип әйтә. Гали оятыннан нәрсә дә әйтергә белми, телсез кала. Шул вакыт сизгер һәм хикмәтле пәйгамбәребез, елмаеп, Ә, син Кызым Фатыйманың кулын сорарга килгәнсеңдер, дип әйтә. Гали, күзләрен аска төшереп, Әйе, дип җавап бирә. Сөекле пәйгамбәребез, Ә синең мәһргә берәр нәрсәң бармы соң? дип сорый. Азиз кардәшләрем, ислам динендә егет кызны сораганда, аның хакын түләргә. Ягъни аңа берәр төрле бүләк бирергә тиеш. Аллаһның рәхмәте белән бүгенге көндә дә бабайларыбыз белән берлектә никахларда шушы гадәтне саклап киләбез. Гали, нәрсә әйтергә дә белмәгәч, Йә Расүләллаһ, минем бер әйберем дә юк шул, дип әйтә. Шулвакыт пәйгамбәребез, Туктале, Гали! Синең мин сиңа биргән кальчугың, хәрби күлмәгең исәнме? Аның бәясе 400 дирхам иде бит, дип әйтә. Гали, Әйе, ул исән, ди. Шуннан соң пәйгамбәребез, Ярар, Фатыймага шуны булса да биреп, мин сиңа Фатыйманы кияүгә бирермен, дип әйтә. Гали белән Фатыйма сөекле пәйгамбәребез өчен иң-иң якын кешеләрдән булсалар да, алар бик гади һәм тыйнак яшәделәр. Гали үзе без өйләнешкәндә безнең бер сарык тиресеннән башка нәрсәбез юк иде. Төнлә белән без ул тире өстендә йокладык, көндезен икенче ягын әйләндереп, аның өстендә дөябезне ашаттык, дип әйтә. Фатыйма Галигә ике ул, ике кыз таба. Аллаһының рәхмәте белән уллары Хәсән һәм Хөсәен мөселман тарихында аеруча зур эз калдыра. Хәсән белән Хөсәен һиҗри җәдвәлнең өченче-дүртенче елларында туалар. Хәсән исемен пәйгамбәребез оныгына үзе куша, Хәсән, яхшы, дигән мәгънәне аңлата. Хөсәен бераз кечерәк булгангамы, пәйгамбәребез аңа Хөсәен, ягъни кечкенә Хәсән дип куша. Пәйгамбәребез аларны бик яраткан, ул алар өчен Йа Аллаһ, мин бу ике баланы шулкадәр яратам, Син дә аларны яратсаң иде, дип догалар кылган. Бервакыт сөекле пәйгамбәребез кешеләргә имам булып намаз укытканда, сәҗдәсен бик озакка суза. Соңыннан намаз укып бетергәч, ул кешеләргә, Оныгым минем аркама менеп атланды һәм минем аны уеныннан бүләсем килмәде, дип әйтә. Хәсән белән Хөсәеннең төс-кыяфәтләре шулкадәр бабаларыныкына охшаган була, хәтта кешеләр Галигә, Синең улларың сиңа түгел, ә пәйгамбәребезгә охшаганнар, дип әйткәннәр. Әлбәттә, бу Галинең күңеленә май булып яткан. Гали үзенең дөрес булуы белән күп кешеләрнең күңелләрен яулаган. Еш кына, аның гаделлеген күреп, башка дин кешеләренең дә ислам диненә карата мәхәббәтләре, хөрмәтләре уянган. Бервакыт Гали, урамнан барганда, бер насара, христиан кешесендә үзенең югалган кольчугасын күрә һәм Шурайх казыйга шикаять белән мөрәҗәгать итә, безнеңчә әйткәндә, верховный судьяга бара. Гали казыйга, Бу минем кольчугым! Мин аны беркемгә дә сатмадым да, бүләк тә итмәдем, дип шикаять кыла. Әмма христиан кешесе моны кире кага, Юк, бу минем кальчугым, дип әйтә. Казый Галигә, Әй җитәкчебез, синең үз ягыңа берәр төрле дәлилең бармы, дип сорый. Гали, минем бер дәлилем дә юк, ди. Шул вакыт казый насара христиан кешесенең файдасына хөкем чыгара һәм ул, кольчугасын тотып, китеп бара. Әмма ерак та үтми, ул туктый һәм, борылып, Туктале, бу бит изге пәйгамбәрләр хөкеме! Ил җитәкчесе миңа, гади кешегә, каршы! Казыйга мөрәҗәгать итте, ә казый мине яклап хөкем чыгарды, дип әйтә һәм, Гали янына килеп, Аллаһы Тәгаләдән башка гыйбадәткә лаек булган һичбер зат юк, Мөхәммәд аның бәндәсе һәм илчесе дип шәһадәт китерә, әй җитәкче, ал бу кальчуганы, ул синеке. Син хәрби сәфәрдән кайтып барганда, бу кальчуга синең соры дөяңнән төшеп калды, мин аны шул вакытта эләктереп алган идем, дип әйтә Гали, ул кешегә рәхмәт йөзеннән аңа кальчугасын бүләк итә. Гали, Аллаһының рәхмәтендә булсын, берәүгә дә аның тән төсенә, аның милләтенә Нәселенә карап, башкалардан өстенлек бирмәде. Бервакыт аның янына ике хатын-кыз ярдәм сорап мөрәҗәгать итәләр, ул аларга тигез итеп азык-төлек һәм бераз акча белән ярдәм итә. Хатын-кызларның берсе гарәп, икенчесе башка халыктан булып чыга. Шулвакыт гарәп хатыны, Мин бит гарәп! Милләтеннән, үз милләтебездән, ә ул башка милләттән, дип ризасызлык белдерә. Гали, Исмәгыйльнең балаларын Исхакның балаларыннан өстен куюның сәбәбен күрмим, дип әйтә. Белгәнебезчә, Ибраһимның улы Исмәгыйльдән гарәпләр, Исхактан яһүдләр таралган. Гали. Һәр эшендә эчкерсез, ихлас булырга тырышкан һәм башкаларны да шуңа өндәгән. Изгелекне кеше күрсен, мактасын дип, рия белән башкарудан сакланырга чакырган. Гали, Риялы кешенең өч галәмәте бар дигән. Ялгызы булганда ялкауланыр, кешеләр күргәндә уяныр. Аны кешеләр мактап торганда изгелекне күбрәк кылыр. шелтәли башлаганда изгелек кылудан туктап торыр. Тугры хәлифәләр халык өчен мөһим булган сәүдә эшләренә зур игътибар биргәннәр. Чыннан да, кешеләр арасында булган сату, алу, үзара хезмәттәшлек итү эшләре кайда? Әлбәттә, базарда кайнаган. Шуңа күрә Гали еш кына өстенә иске бәдәви киемнәре киеп, кулына таягын тотып, Базар буйлап йөргән. Ул сатучыларга гадел итеп үлчәргә кушкан. Ит сатучылар яныннан үткәндә, сөяк эчендәге җилеген алып сатудан тыйган. Хөрмә сатучылар, җимеш сатучылар янына барып, факир-мескеннәрне дә җимешләрегез белән сыйлагыз, шуларның догасы белән сәүдәгезнең бәрәкәте артыр, дигән. Балык сатучыларына, Безнең базарларыбызда Үлеп су өстенә чыккан балыклар сатылмасын, дип кисәткән. Бервакыт Гали үзенә күлмәк алу өчен базарга чыга. Кешеләр, бу бит безнең хәлифәбез, диеп, шундук аңа бәяне төшерә башлыйлар. Ләкин ул моның белә килешмичә, башка кешегә китә, ләкин хәлифә кемгә генә килсә дә, бөтенесе бәяне төшерә. Ахыр чиктә ул бер малай янына килеп, аннан өч дирхәмгә күлмәк сатып ала. Али ибн Әбү Талиб дүрт ел, тугыз ай идарә итә. Вафат булганда күпчелек риваятьләрдә аңа 63 яшь булган дип килә. Аның тәнен өч кеше юа, ике улы Хәсән белән Хөсәен һәм Абдулла ибн Җәгъфәр. Җеназа намазына олы улы Хәсән баса. Аллаһының рәхмәте белән. Алар, сөекле Пәйгамбәребезнең тугры шәкертләре булдылар. Ул алып килгән нур белән үзләренең күңелләрен, әхлакларын, тормышларын яктырттылар. Әбу Бәкер, тирән хикмәте, бетмәс сабырлыгы белән халыкларны ияртте. Гомәр, катылыгы, әмма шул ук вакытта гадел булуы белән йөрәкләрне үзенә тартты. Госман,

һәм балалары өчен күркәм үрнәк итеп алырга тиешләр. Раббым алардан да, бездән дә разый булсын, күңелләребезгә иман, гаиләләребезгә иминлек, йортларыбызга бәрәкәт бирсен. Исән, имин булыгыз.